Бары өйөөннөр, поддержкалааннар бу туохха агростартаапка кыайбытым. Ол кыайбыппар былыргы миэхэ маннык сүүрбэ аҕыс даҕаны аҕыстаах улахан теплица туттуохтаахпын. Онно көмөлөстүлэр, онно сүрдээҕин үөрэбин уонна бэйэм улууһум дьонугар, улууһум тугугар салалтатыгар, олорор нэһилиэгим салалтатыгар, Нам улууһун Усахаатыгар улахан махталбын тиэрдэбин. Уонна буоллаҕына онно мин олордуохтаахпын биэс сүүс устуука оҕурсу бүтүннүүтэ натуральнай буолуохтаах. Туох натуральнай удобрениелары туттаммын натуральнай бу туох биир да химията суох аһынан бу Нам улууһун дьоннорун, нэһилиэкпин хааччыйыахпын баҕараммын. Ото билигин буоллаҕына бу туоха туох мин помидор олордооччубун сөп помидор тэпилииссэлээхпин хайыҥҥы тэпилииссэ онно буоллаҕына олордобун мин туох муус устар уон чаһытыгар олордобун основной маассабын Тоҕо диэтэххэ уһаан хаалбыт помидор сүрдээҕин маннык ыарытыйар хаһан туоҕун били туох истириэһин таһааран ол үүнүөр дылы сүрдээх элбэх бириэмэ барар. Ол иһин даҕаны мин кылгас помидордары отут сүүрбэ биэс отут чи плюс-минус уһуннаах үрдүктээх помидордары таһааран олордобун. апрель уонугар олоттоххо оруобуна оннук үчүгэй баайы доруобай ба помидордар буолаллар уонна кинилэр быдан эрдэ эрдэ ылдыллыбыт помидордары итэннэр астарын эрдэ биэрэллэр ону баана мин аҕайах устууканы маннык эрдэ сиирбэр диэммин анааммын олордубутум түөрт биэс Чэ, аҕыйах устуука. Ону былана туох туохтуубун эриэн олордобун. Помидордары барытын эп ол эриэн олордон баран олоттохпуна буолана кини быдан маннык туохтаах модьу-таҕа туох күүстээх кыахтаах буолар уонна буоллаана туох улаатыннаран иһэбин иһитин.

Сибэкки баланы тон һылын аайы этэбин дьэ быйыл хайаан даҕаны аччатыам диэммин дьэ этэн-этэммин дьэ быйыл аччаттым быһалаах туока бана мин миэхэ баланы маннык экзотика эрэ хаалла ол бу пион игин диэбит курдук чебушник диэбит курдук хвоста аквилегия оннук маннык ити туох многолетниктар хааллылаһыат. Ол многолетниктарбын таһаартаамын ити үүннэри туруорабын уонна отуччака отуттан тахса дуу роза олордуоҕум. Розабын уонна подвалга диэн уган туруорабын төттөрү. Билигин онтон бу туох март ый мартыча туоҕун диэки hüüрбэччэтин игин диэки аҕалыаҕым. Аҕаламмын дьэ үүннэриэҕим. Оттон ити обычнай петунья эҥин оннук маннык однолетниктары уонна улаханнык элбэҕи ыспаппын потому что туохтар многолетниктарынан сөп буолабын кыра уголок оҥоруоҕум плисабитиэр буоллана уонтан тахса виноградтаахпыт бу бу өттүн буоллана для плодовой ягодных культур диэни туох уон биирдэ уон биир даҕаны биэстээх да приставитиэр бу биэс да биэс э, туоҕу кыратык эбэн биэрбитэ э, кэргэним Антон Николаевич онно баллана бу э, сиргэ куттана-куттанабыт саарыы-саарыыбыт виноград олордубуппут арааһа үрүйэрэ болу диэн бу үс өрө хаастаах виноград например быйыл быйыл иккис сылын кыстаата Э, түөртээх эбит. Иккилээх кэлбитэ уонна бы- былырыын кыстаабыта уонна бы- быйыл кыстаата. М, э, Былырыын баана арый аһа э, туох аҕыйах соҕус этэ, бы- быйыл баана бу хас лабаатын аайы астаах, э, щебатыгас кутан эрэр маннык э, туох виноград э, уопсайынан э, олордорго э, улахан уустуга уһуоҕабыт. Например, помидору үчүгэйдик баасыҥкалаан үүннэрэр буоллаххына, винограды даҕаны үүннэриэххин сөп эбит сөп. Ол иһин буоллана туох мин бу эдэр огурочуктарга сүбэлиэм этэ, куттаммаккаҕыт эрэ бэйэҕит олордоҥҥут оҕолоргутугар, сиэннэргитигэр Бу сүрдээх минньигэс амтаннаах үчүгэй баҕайы сибиэһэй винограды ылаҥҥыт сиэтин диэн. Ол оһоҕуруу дойдуттан кэлбит винограды буллана, например, биһиэхэ ыыталлар сиикэй винограды ыыталлар буоллаа дии, эптиэ сиппэтэх винограды. Тоҕо диэтэххэ, сип эппит винограды ыыттахтарына аары суолга ханна сытыйан кэлэрэ биллибэт буоллаҕа дии. Ол иһин балана үчүгэй битэмииннээх аһатарга ылаҥҥыт боруобалаан олордун туох геммин сүбэлиэм этэ уонна бу үчүгэйдик аһатыахха наада кинини уутун кутун биэриэххэ наада эрдэ билигин бу аһа тахса бу аһа тахсан эрэр дии Бу аһа тахсыан иннинэ элбэх-элбэх уу кутаҕын. Онтон туран балаана хаһан горуох саҕа буолуор дылы аны уу кут- уу кутуллубат. Онтон дьэ кутаҕын. Ол оннугар бу билигин кинини үчүгэйдик аһатан биэриэххэ наада. Ас кутар бириэмэтигэр. Кискэ чиэрбэлэр хаамый туһалаах чиэрбэлэр. Э, кинилэр балана буору оҥороллор. Э, туох бу э, туох э, маһыҥҥа тиэ туох атланар дешевой земля Ол живой землятааҕар быдан качественнайдык оҥорон таһаараллар. Тоҕо диэтэххэ, кинилэр буордар бу сылгы саахтаах буору ыланнар сииллэр, сиэн бараннар кэннилэринэн таһаараллар. Ол тахсыбыт буора туох үрдээх ымнаҕас, хара, наһаа үчүгэй үрдээх элбэх микроэлементэрдээх буор буолан тахсар. Итиэннэ баллана туохтуур бу сиэрбэлэр баллана төһө даҕаны элбээтэхтэринэ үүнээйи силиһин олох сиэбэттэр. Сорохтор этэллэр ой сиэрбэм наһаа тээбит үүнээйим силиһигэр бүтүннүүтэ эриллэн хаалбыттар бүтүннүүтэ үүнээйибин сиэн кэбиспиттэр дииллэр. Сиэрбэ тииһэ суох. Кини онон биир даҕаны үүнээйини кыайан сиэбэт. Наоборот, кинилэр маннык төттөрү-таары сундулуһаннар, туох маннык буору хамсатаннар, кинилэр салгын киллэрэннэр үүнээйи үүнэригэр үрдээх үчүгэй усулуобуйаны тэрийэллэр натуральнай удобрениеларынан туттаһатыыбын. Э, туох бурда туһунан э, бурда диэн э, удобрениебын билигин республика барыта билэр быһылаах ынах сааҕыттан оҥоһуллубут удобрение уонна бу дьэ банаанкаҕа баар бу Банаан хаалан буоллаҕына манна кырбаан бараммын мин үс суукка туруорабын уонна ыламмын туохтарга үүнээйигэ кыра уу кутан бараммын кыра кыратык кутан биэрэбин. Банаан хаалабыллаҕына наһаа элбэх, саамай элбэх калий банаан хааҕар баар сибэкки сибэкки туох барыта сибэкки диэригэр ити үйне туох виноград да буоллун туох да буоллун маннык хибэккитэ туоҕа сайдарыгар киниэхэ калий наада аны туран бана розаҕа тэһибэккэ дииригэр петунияҕа тэһибэккэ дииригэр барыта калий наада ол онно бу банан хаамый туһалаах Итиэннэ бу көрөргө курдук бу сымыыт хаҕа, күөл, лук хаҕа барыта бэйэҕит маҕаһыынтан ытыласпаккаҕыт под рукой баар удобрениеларынан туттаргыт быдан эһиэхэ экологически ыраас туоҕу оҕуруот аһын сиэххит онон баһаалыста манан туттун